Helo na a chroeso i Rownd a Rownd Pwydi. Yn gobeithio osgoi cael detention gen i heno. Mae chwech o actorion sydd wedi bod yn gyfrifol am wneud y sioe Be Di heddiw. A mae'n ddrwg iawn gen nhw, dwi'n siŵr. Mae gan ni ddau dîm o Thesbs a Lyfies yma i ddangos y gwybodaeth eang o'r sioe. Yr hen wyneb hynaf, mae pawb yn meddwl amdano fo pan maen nhw'n Cwynom yr un hen wynebau i slwyn papurau Dewi Post! Ar ôl siopa anifail anwes Mister Lloyd, y ci mwya yn y pentref ydi Matthew. Rob Kay! Y tro dwytha welon ni'r nesa, mi oedd o'n danfon papurau mewn trwsus bach. Pam odd o'm yn defnyddio bag fatha pawb arall dwi'm yn gwbod ond dyma fo iddo'n alaw! A nhw ydi'r Thesbs. Ac ar y tîm arall. Pethau i bobl a phobl i bethau ydi arwyddau'r Arthur. Na, 'dan ni'nam yn ddallt o chwaith. Ma fo y dyn cas 'dach chi'n casau ei gasau, Gwyn Fôn! Ma Siân yn enghraifft perffaith o'r heddwas modern. Slick. sensitif ac yn treulio lot gormod o'i hamser yn cogio jogio. Efo fi. Yma'n syth o chwalu gang smyglo sgons i Fercher y Wawr, Mari Wyn! Terry ydi'r dyn sy 'di dysgu bob dim mae o'n wbod i Kelvin bach y bildar. Mi fydda Kelvin yma heno ond yn anffodus mod i methu ffeindio ei ffor allan o fag sment tamp. Ond mae ei foso yma, John Glyn! A nhw ydy'r Lovies. The Lovies! Rownd a rownd y rownd gynta. Ydyn nhw wedi bod yn cymryd sylw? Os na ydyn nhw'n cofio ei geiriau, ydyn nhw'n cofio be maen nhw wedi bod yn wneud dros y pum mlynedd ar ugain dwytha? Gawn ni weld. Y cynta i dynnu'n sylw ni efo'r teclynnau drud o'u blaenau. Sy'n cael ateb. Os ydyn nhw'n anghywir, dwi'n hel nhw i waelod y dosbarth ac yn holi'r tîm arall. Cwestiwn gynta. Be ydy enw'r pentre dychmygol mae Rownd a Rownd wedi leoli ynddo fo? Glanafon. Cywir. Wei! Beth oedd enw'r golchdy oedd yng Nglanrafon ar un oes? Ie. K-Wash. A! Cywir. Beth yw enw brawd bach Barry a Jason? Ie. Dale. Cywir. O! Dale! Da. Emmerdale. Emmerdale, ie. Enw'ch gyn-wragedd Kelvin? O! Ma' 'na ddwy. O! Ie. Yym. Mari. Mari. Mari a Lori. Cywir! Ac yn olaf. Pa rif cyfres da ni'n ffilmio ar y funud? 28. Oh! Cywir! Ew. Gwych de! Ymlaen i'r rownd nesaf. Mae be sy'n digwydd nesaf yn croesi meddwl rhai actorion yn aml yng nghanol golygfeydd fel arfer. Be sy'n digwydd nesaf ydy'r rownd yma. Lovies, chi gynta. Ydach chi'n cofio be ddigwyddodd nesa? Siaw! O, y postman. Ia, 'di o'm 'di mewn tynnu jeans rhoid n'w yn y wash- na un o 'na chdi 'na chdi ma'n agor y agor y drws a ma'n Ma' 'na ddiawl o ffrwydriad a ma'n ca'l 'i chwythu i'r awyr. Oce. Yym nwy ne' rwbath. Oce dw-... Dwi'n meddwl. Ia deu- deud di. Ti'm yn cofio. Dwi'm yn cofio chwaith. Ia? Wel dyna be' 'di'ch ateb chi? Ia. Ia. Gawn ni weld os 'dach chi'n gywir. Ia. Rhys y postman yn ca'l ei chwythu i Abergofiant mewn ffrwydriad nwy. A dyma glip i chi, y Thesbs. Be am ni gadw lle mor fawr a dwy o'r genod wedi gadael? Ww, dewch i mi ddangos yr ardd i chi. Dim rhy fach a dim rhy fawr. Hmm. Mae'r ardd yn ffrwydro. Nwy'n yw beth. Gawn ni weld ŵan. Gwenda lle mae'r siampŵ? Shwmae. Ia, sêl gwerthiant tŷ yn disgyn drwodd oherwydd mwbs John Glyn. Ti'n dal i dynnu dy ddillad am bres, John? Mm, nai rwbeth am bres. Facebook, Twitter, TikTok ag Instagram, ma' n'w gyd yn llefydd lle ma' unrhyw un yn cael deud 'i barn yn onest a di-flewyn ar dafod. Mae'r disgrifiadau nesa' wedi ymddangos ar socials rownd a rownd o ddifri. A'ch camp chi rwan fydd deud am bwy ma' nhw'n sôn. Reit, cadw'n glir boi mae... Ma' hwn yn slei. Ia? Kelvin. 'Dach chi isio cynnig wbath? Yym. O yym.

Dach chi isio trio rwbeth? Mm, na. Oce. Dwi 'di trio ran fwy o bethe. Do, mae'n siwr. Na, yr ateb cywir ydy Arthur. O! Ar bwg i chael i. Wel... Dwi... Dwi... O! Dwi am yn deg. Ag yr ola. Paid a gwrando ar y... Na. Mae 'di bod yn gwisgo'r un pâr o jîns ers rhaglen gychwyn Japan. O! O! Ia. Kay. Kay, o'n i'm myn' i weud Kay. Kay. Cywir. Yay! Dyn nw 'di golchi nw byth. O, plîs. Gobeithio bo' nw. Dyma ni felly wedi cyrraedd y rownd olaf. Gwnewch sŵn os 'dach chi'n gwbod yr ateb. Pwynt am bob ateb cywir. Ffwr a ni! Pa aelod o'r cast presennol ydi'r angel fach yma? John Glyn. Ie. Angharad Llwyd. Cywir! O! O'n i'n mynd i ddeud Mister Lloyd. Mister Lloyd, ie. Copa ydi o rŵan, ond beth oedd enw'r set yma yn y gyfres gynta? Cues. O, naci! Anghywir. O, yym. Bakes, Bob Bakes. Cywir. O, da iawn, Mari. Bob Bakes. Da iawn. Oedd Ywain Arthur yn rhan o Rownd a Rownd ar sawl cyfres, ond beth oedd enw'r gyfres Amazon Prime enfawr fi oedd o'n rhan ohoni'n ddiweddar? Ia. Yy, Lord of the Rings. Ring of power. Ie. Rings of power. Ie. Wrong iawn. Da iawn. Yym beth oedd perthynas Wyn a Philip? Brodyr yn nghyfraith. Cywir! Da iawn. Pa un o hoelion wyth y gyfres sy ganddon ni fama? Mi gychwynnodd efo ni nôl yng nghyfres tri. Elliw. Cywir, Elliw Haf, sef Glenda. Wel, ia 'fyd. A mae gennon ni ganlyniad. Y tîm sy'n cael y baff ta-ta ydi'r Thesbs. Ac mae'r Oscar am y perfformiad mwya' jammy erioed yn mynd i'r Lyfis! Yay!

Gobeithio bo chi 'di cael gymaint o hwyl â ni. Mwynhewch weddill y noson ac oddi wrthon ni gyd yn rownd a rownd. Penblwydd hapus S4C!